Uzoda ukafamba sei musiya paya?
Oh, ndozvawafonera. Ndakafamba bho.
Nyamana kuona nhasi uchakatsamwa nenyaya here chamwana nyamana handii shuwa zvinhu ndizvotora tichingoonesanwa savanhu unoziva kungomhanya ungotanga kuda kungopopota popota tisati tausati waona nyaya tirikubva nekupi china nekupi ka hazvitendiigwi sha saka ndingokumbira kuti yoka Ungu- hello
pane chatoda kuonesana ivavo takatopedza wakaromba wakaromba fusto pane chimwe chatoda taura ah, kane uchiti unobvuma zvakataurwa nomuchini wayaya apa uchiti ndibest wako ka ah, iwe handiti wakanodza kuti yo uri musatanisi saka ini ndingabvumawo zvakadero ini ndakaona kuti dzitori nhema dzedze hazviko zvezvi aida kunotiramba tiseone

mpana yeyo namakuwa asingaiti mpana mpana wokuseri uko eh, mpana uya afana wamaraini mafana wamastreet vasingagezi avo hanzi akada pampana uyo mpana uyo ndakaona adi wani bhebhi rake bhebhi raitamba naro sha eh.
tarisa chiuno chake runakorweka mm, iwe ndapedza ndekandikoni kurarama ndekandisodi eh, takasangana lang time

ndobva ndata sei ndasofta bhebhiribhebhiri maitamba mese kaii eh, ii watera ndikuudze ah. bhebhirabhebhi anobva randida bhebhirandida chama ndaudza muchina chama muchina ndotaura sei ndotaura kuti ndorwa chii bhebhi chichichi baba lulalula chichii eh, eh, eh. tode baba lulalula chama muchinda kwaudonudza kuti kwai ah bhebhirari ya usarega ndichibata kumusana ndakakubata kumusana unoita sei unofa bhebhirari musatanist wangu Ii wandikuudza ndikati amuchita ndoroti hande zvako zvokutenga. Kwakuenda kubhebhi chamwana kwakuti kwa muchita waya anoronda kumusana. Muchinda yakakuti kubata kumusana watete sei? Uka uka ukaona takaromba ka bata kumusana kwani? Kumusana kwake abvumi bata kumusana. Ane zuro kumusana rubuda huye kumusana kwani? Zviri kwere zvawo mwana. Uti kwani kumusana kwangu ne runda chamwana. Kwako yo. Kwangu chamwana achiza bhebhi kudero chamwana. akakuremera ah, noziva shamwari ah. saka bhini aibhira kuti saka nebhebhi maapati mai ndoda kutoona bhebhi racho zvitondokwauri kuenda ndorona e eh, bhebhi rakazoramba zikati handikambudu wakaromba chichichichichi ndakaonandakazofunaaaiwa eh, tofanira kutaura nemfesi tikataura nemfesi kuda zvounaushanda mm. saka watosvika kuteni kwangu ririko ndoda ona mupanda wako oh, hawakusaripo saka nanga rikanamboona chibhebhi changu chakamira sei mboto mati mutsiure mupanda matira akachakurwa na vanhu sha eh? ah, matira akadhakwa mutsiure achakurwa na vanhu anofira maoko avanhu iri bho

usaweste nguva yako handimbokudaimbonaiwa newe iwe mufana yawo nyatsomutarisa zvaari iwe eh, ndakamutarisa kutomubvuma hunge ndatomutarisa saka inokanitarisana nemufana ende anonyatsoita ini nemufana pakuita pakudi iwe utori mwana mufana zvese zvaunotoda ndotokuitira kuda kuitira manyawe apa mufana yaapana zviripo paya

Eh, moms vangu vangandigara pamba cheo vanga vasingambode kuti ndibude yanga ingwari ukuendawo kuendawo mna tozovamirira kuti varare yo mahwani iwe bibi i still remember that day ngatetese tikaona mumwe mukomana so murefu zvaakandiita eh, kundinyenga e eh, munhu waunaye haatsenderane neni newe he eh, type iono ivo musi uya akatonimirira kuti ndibve ndisiyane newe manje ndakamuudza ti wangu ndomoda Eh, achiti uri mupfana he wakashata ndikati ndomuda nekusviba ikoko shadawo mzati maleve vanosiyana mupfana eenda anotoita zvekudaro unondigonera ndimbofanira kakusiya amanye mamira naida kuti tsoma amanye bharisati mofikasiyana eh, ticharamba tiri tese kusvika tafa

Iwe chindani zvauri kuziva. Iwe shamari nhumbu ipi? Ah shamari haiko yaunoita iwe pafe. Pakanaka.

Ngori varume enhema chaivo. Saka ukandirasa manje pandichataura nana. Ndinofonera muchini ndayo dadzitakisa nyaya dzese dzese. Ewadi. Eh, Boy, uri pere padeni pakunasa. inzwa ka dausvika nemuchinda uya uya wemakuwa kuwa uyo da kuti ataure nyaya yake saka iwe ita plani yekuti uve nemusikana wako ipapa hezvo svika apa hapana maminitsi akawanda bhozi izvozvi ndichitobva paden bank apa datopinda paden bank ndichitomucollekta nangomuti pane kwatoda kumbosvika samwe chichi mafriends ii e ari kutoiziva haasi ngozi hake ndiri kuuya kwavo bhozi paden bank andihapaketi

haa ndizvozvo mani ndo maigona muchingoona saka vatakadai tizi family one saka maibata samusazonyaya zvenizozii saka mani munomba ndeve imomba mukada kutamba yese yese shampiri gori kumbo imoko rimoko
mosi makadai mudhoro waroora pano padheni saka manje hapana kuti kwai kudii kudii zvekuti vanhu vanotaura makuwa panze apa zvanga vachitaura dzese munhu zovati
Eh, mkoma. Hadi wami.
Esh, ayi mkoma nsogara. Nipane kwa dambo manyira. Kwa manyira piko.
Esh, kwa mwondo dambo ndo sangana na ayi. Plus dambo perekedza.